Ӕртӕ Цӕдисы правленийы сӕрдар Алкъаты Русланы. Руслан, дӕ изӕр хорз. Салам. Куыд загътон, афтӕмӕй мӕнӕ Китаимӕ иннӕ бӕстӕты цӕдисӕгтӕ сараздзысты. Махмӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, ахӕмты тагъд нӕма фӕзындзӕни. Фӕлӕ иууыл цымыдисаг уыдысты, мӕнӕ цы равдысты кой скодтон, уый раджы Дзӕуджыхъӕуы байгом, ныр та йӕ аласдзыстут Рдомы Малагирмӕ, фӕлӕ Рдомы Малагиры тыххӕй чысыл фӕстӕдӕр нӕ уый та равдыст куы байгом кодтат, уӕд афтӕ загътат, ӕмӕ йӕ нысан у, цӕмӕй адӕмӕн бамбарын кӕнӕм ӕмӕ фенын кӕнӕм, Ӕцӕг архитектурӕ цы у, уый. Нӕ зонынц адӕм, нӕ ӕмбарынц, архитектурӕ цы у, уый. Рӕсугъд мӕн фӕнды фыццаг зӕгъын, ацы аз дыууон ӕхсӕзӕм аз у Ирыстоны архитектурӕйы аз. Уыцы сидт рацыдис нӕ республикӕйы хицауадӕй ӕмӕ алы цаутӕ цӕуынц осы нысангонд азы нысангонд азы тыххӕй. Ӕмӕ уыдонӕй иу ацы равдыст дӕр у. Ацы равдыст ма баст уыдис уыимӕ, ӕмӕ нӕ парламент нӕ парламенты ӕрныхас кодтой архитектурӕ ӕмӕ арӕзтадыл. Ӕмӕ цӕмӕй уыцы ӕмбырдмӕ чи рбацӕуа, уыдон цӕттӕ уой хъусынмӕ. байхъусынмӕ, уый тыххӕй сарӕзтам ацы равдыст, цӕмӕй адӕм цӕстӕйдӕр феной ӕрмӕст хъусгӕ ма фӕкӕной, фӕлӕ цӕстӕйдӕр феной, хъуамӕ куыд у архитектурӕ ӕмӕ цы гӕнӕнтӕ ис архитектурӕмӕ. Сарӕзтам ӕй хицауады бӕстыхайы разӕй, Нӕ сӕйрагдӕр фӕзыл мӕ горы цӕрджытӕн сапон уыдис алкӕмӕн дӕр бацӕуын, фенын. Ӕрмӕст нывтӕ дзы нал уыдис, фӕлӕ тексттӕ дӕр уыдис фыст, ӕмӕ алкӕмӕн дӕр уыдис йӕ бон лӕмбынӕг ӕркӕсын. Руслан, Ирацы равдысты, уымӕ ныртӕккӕ уынӕм нӕ, сты уӕ проекттӕ, ома уӕ хъуыдытӕ цы уаид саразын Дзӕуджыхъӕуы, цы уаид хорз. Мӕ ирд дӕ хъуыдымӕ гӕсгӕ, Зӕгъӕм, йӕ ацы куыстытӕй дӕуӕн дӕхи зӕрдӕмӕ кӕцы фӕцыди, мӕнӕ Ирыстон адӕмӕн пайда ӕрхӕсдзӕн, зӕгъгӕ, уыцы проекттӕй кӕцытӕ у, кӕдӕм бӕлвырдӕй ныразына, уӕддӕр мӕнӕ нывтӕ уынӕм. Фыццагдӕр зӕгъын мӕн фӕнды уый, ӕмӕ ӕрмӕст Ирыстоны нӕ конкурстӕ цӕуынц Уӕрӕсейы, зӕххы къорийыл, ӕмӕ ӕрмӕст Ирыстонӕн конд не сты ацы проекттӕ, фӕлӕ дзы кӕцыдӕртӕ сты Туркӕн, Стамбулӕн, кӕддӕртӕ Парижӕн, Прагӕйӕн, алы рӕтты куы расидынц конкурс мӕ куы ахӕлиу кӕнынц, мӕнӕ кӕй фӕнды уый дзы йӕ куыст бавдисӕт, зӕгъгӕ, уӕд ӕркӕсӕм мӕ нӕ зӕрдӕмӕ куы фӕцӕуы йӕ темӕ, мӕ куы фӕзонӕн, уымӕн нӕ бон дзуапп раттын у, зӕгъгӕ, уӕд саразӕм мӕ арвитӕм. Уый Стамбулмӕ дӕр арвыстам, Прагӕмӕ дӕр арвыстам, Парижмӕ дӕр. Фӕлӕ сӕйрагдӕр мах фӕнды кусын республикӕйы мидӕг. Руса бахатыр кӕд ныхасы разӕй, ӕмӕ кӕй арвыстат фӕсарӕнтӕм, уырдыгӕй уым иставыр дзуапп ӕрбацыди фӕстӕмӕ? Зӕгъӕм, Прагӕ ӕрбацыдис. Дон загътой, нӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдис, фӕлӕ ма дзы цыдӕр фиппаинӕгтӕ дӕр загътой, цы фӕхуыздӕр кӕм хъуыдис, уый. Мӕ сыл зӕгъӕм, бакуыстат, мы уӕд цӕгатирыстойнаг проект Прагӕй фӕзындзӕни, афтӕ зӕгъӕни? Уый рамбулын хъӕуы. Ӕнӕхъӕн зӕххы къодӕй куыд барвитой проекттӕ, уӕд уым фыццаг бынат бацахсын тынг зын у. Фыццаг бынат куы бацахсай, уӕд фӕзындзӕни уыцы проектыл. Фӕлӕ уый ӕртынцон нӕу. Йӕ нысан ма уый у, ӕмӕ уыцы проблемӕтыл куы бакусӕм, зӕгъӕм, Францийы цы проблемӕвӕрынцмӕ ахӕм бӕстыхай хъуамӕ уа ӕмӕ дзы уыцы хорздзинӕдтӕ уа, уыдон лӕ куы бакуса, уӕд дарддӕр ӕндӕр проекттыл кусгӕйӕ фӕзоны, мӕнӕ йӕм хуыздӕр уыдзӕни афтӕ скӕнын, уымӕн мӕ йӕм фӕлтӕрддзинад фӕзыны. конкурсыл чи бакусы, уымӕн. Мӕнӕ уый хъуамӕ архитектор зона, зӕгъӕм, Францийы, Парижы цы сфидаудзӕн мӕ цы хъӕуы, Прагайы цавӕр архитектурон арӕзтад хъӕуы, цавӕр зонындзинӕдтӕ хъуамӕ уа уӕд архитектормӕ, цӕмӕй уыцы регионы хабӕрттӕ зона ӕмӕ уына, хуымӕтӕджӕй нӕ сараздзынӕн ахӕм проект. Раздӕр дӕр зыдтой, ӕндӕр горӕт куы арӕзта, Ӕндӕр бӕстӕйы архитектор уӕд иу фыццаг ӕркасти лӕмбынӕг, стӕ ма сӕ культурӕ куыд у, стӕ ма сӕ адӕм куыд цӕрынц, цы домӕнтӕ сӕм ис, уыдӕттӕ хъуамӕ базыдтаид. Мах дӕр уӕлдайдӕр тӕккӕ интернеты алцыдӕр базонӕн ис. уырдӕм куы нӕ ацӕуай мӕ дӕхи цӕстӕй куы нӕ фенай бынат, уӕддӕр интернет тынг ӕххуыс кӕны. Фӕстӕмӕ куы раздӕхӕм нӕхи проекттӕм ӕмдзы, уӕд дӕумӕ цымыдисагдӕр кӕс фӕкасти, мӕнӕ хъӕугӕ у, зӕгъгӕ? Ну, се ппӕт дӕр нӕхи сты мӕ се ппӕт дӕр нӕ зӕрдӕмӕ цӕуынц. Афтӕ зӕгъӕн ис. Фӕлӕ ис дзы зӕгъӕм ахӕм проект. Мӕнӕ цъититӕ куы ӕрцыдысты Хъӕрмӕдоны комы, Уӕд бирӕтӕ дзырдтой, уыцы комы цӕрӕн нал ис, уыцы ком сӕфт у Ирыстонӕн, зӕгъгӕ, уым нӕдӕр санатори хъуамӕ уа, нӕдӕр цӕрӕн бынӕттӕ. Ӕмӕ мӕ хъуыды йӕ тӕккӕ райдианы дӕр уыдис афтӕ, алы бынат дӕр цӕрынмӕ бӕззы. Ӕрмӕст ӕй хъӕуы куыд ӕмбӕлы, афтӕ бахъахъхъӕнын. Цы мбӕлы, уыцы куыстытӕ дзы бакӕнын. Ӕмӕ уӕд сбӕздзӕни уӕлдайдӕр та Хъӕрмӕдоны ком. Ис дзы замманай уавӕртӕ, санаторитӕн дон дзы ис, сыгъдӕг уӕлдӕф. Уӕдӕ ис дзы хорз фадӕттӕ альпинизмӕн, уырдыгӕй ис фӕндаг Нурсӕуӕн Хъазбеджы хохмӕ, науӕд Джимарайы хохмӕ, Сау хохмӕ. Ӕмӕ альпинисттӕ уырдӕм рагӕй дӕр цыдысты. бирӕ фадӕттӕ дзы скӕнӕн ис. Ӕмӕ уый тыххӕй та хъӕуы бакусын, цӕмӕй адӕм тӕрсгӕ мауал кӕной, мауал тӕрсой, мӕнӕ зӕй ӕрцӕудзӕн, кӕнӕ цъититӕ ратондзысты. Ӕмӕ уый тыххӕй мах ахъуыды кодтам ӕмӕ иу проект сарӕзтам, ахӕм, кӕцы уыдзӕнис куыд сӕрддзӕвӕн дӕр, стӕй ма бахъахъхъӕндзӕнис ком уыцы цъититӕй. Ӕмӕ кӕд ӕй федтат, миййаг, иссы Кармадоны Кармадонские ворота хонынц. Дыууӕ хохы кӕрӕдзимӕ афтӕ иу иннӕй фӕстӕ ӕвӕрд у, Ӕмӕ цъититӕ куы рцыдысты, уӕд сӕхи феодону скъуырдтой, просто дыууӕ хохыл, ӕмӕ йӕм баурӕдтой. Джызӕлмӕ дзы ницы рхӕццӕ ис. Ердон куы нӕ уыдаиккой, уӕд Джызӕлмӕ дӕр хӕццӕ уыдаид ӕмӕ Джызӕл сӕ быны бакодтаиккой. Ӕмӕ уымӕн хъуыд кодта, ӕрцы дыууӕ къӕдзӕхы чи сты, уыдоныл сывӕрын айдӕнтӕ, стыр айдӕнтӕ. Ӕмӕ уыцы айдӕнтӕ хъуамӕ ӕхсой хуры тынтӕ мӕ сӕрфитой колкӕй цъитимӕ. Ӕмӕ уӕд уыдон бирӕ кой ӕмӕ фаг энерги куы рвитой уырдӕм, уӕд цъити тайдзӕни ӕмӕ тас нал уыдзӕнис.

уыцы идея сарӕзтой. Руслан, ӕвӕццӕгӕн, ныртӕккӕ ды цы радзырдтай, уый у проектӕн йе тӕккӕ ахсджиагдӕр, уымӕн ӕмӕ уый у хохы хӕхбӕсты царды сног кӕнын. Фӕлӕ мӕ зӕрдӕ мӕм афтӕ дзуры, мӕ иннӕ проекттӕ дӕр тынг цымыдисаг сты, уыдон сты хицӕн ныхасаккаг, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, фӕлӕ нӕ рӕстӕг кӕронмӕ кӕй фӕхӕццӕ, уымӕ гӕсгӕ дын ныртӕккӕ уал мӕ бон зӕгъын уырмӕстдӕр бузныг, кӕй нын радзырдтай уыцы хабӕртты тыххӕй, уый хицӕн ӕрмӕг сараздзыстӕм мын ацы проектты тыххӕй, уымӕн мӕ дзы алкӕуыл дӕр ӕвӕццӕгӕн цӕстахасӕни. Руслан дӕ уын стыр бузныг, абоны уый тыххӕй кӕй радзырдта. Уый Алагирмӕ кӕй кӕй ацӕудзысты Алагирмӕ рдомӕ. Кӕд дӕ нӕ вот иу хъуыдыйадӕй, науӕдмӕ нал бауадздзысты. Дыццӕджы хъуамӕ байгом кӕнӕм равдыст Алагиры Мӕнӕ ацы равдыст. Уый фӕстӕ та Рдоны. Уый фӕстӕ та Рдоны. Алагиры мӕрдон ӕнхъӕлмӕ кӕсут. Руслан, стыр бузныг дӕуӕн. Таборшин.